Dych chi'n hoffi mugs? Llaw i fyny os dych chi'n hoffi mugs. Ddim rhy uchel, rhag ofn bod chi'n nocio nhw off, ti'n Dwi'n fam newydd. Mae, mae creu ffrindiau, mame, yn pretty tough going yn dydi? Achos yr yr unig peth dych chi efo yn common yw un peth, dych chi fel o! Ti 'di ti 'di creu plentyn? Do. A fi! Fab! Let's see how this goes. Yym.
Ma' mam fi mor od, oedd hi 'di sgwennu 'Ti fel merch i mi' mewn cerdyn pen-blwydd fi.

Yy jyst gwrthwyneb i'r ystafell 'ma, os hoff e. Total opposite. Fi 'di ymuno â'r grŵp 'ma, ni fel mam, mae hynna'n amazing. Be dach chi'n wneud? Dach chi'n yy dod at ei gilydd a siarad amdan profiadau chi yn magu plant yn ardal sy'n weddol hostil i chi fod 'na? Oedd hi fel 'na. Oherwydd aelodaeth y grŵp, does dim llawer o lle am y trafodaeth 'na, so be dan ni'n wneud yw dan ni'n cwrdd am hanner awr 'di ddeg, Ar bore dydd Mawrth. A dyn ni'n yfed tan fod ni'n hammered. That's classic diversity group stuff, guys.
Mis ma, am y tro cyntaf yn bywyd fi, fi wedi symud mas o tŷ tad fi. Ie, yeah, fi wedi symud mewn gyda fenyw. Yeah. Enw hi yw mam. Sa'n dweud bod mam fi yn, yn, yn cael regret, sa'n sa gweud mae hi'n cael unrhyw resentment, ond Pryd o'n i'n siarad am contraception, oedd hi 'di dweud, paid wneud yr un camgymeriadau nes i. like, mam, fi'n eistedd right fan hyn. O'n i'n like, na, nid ti, fi'n meddwl Josh. Fi yw Josh! so, twod, dyma fath o fenyw yw mam, pan oedd, pan oedd, pan oedd y rygbi ar, clod, ni'n wasio Cymru, Cymru Werddon, a ni'n mynd yn mental, ni'n fel, yeah, come on, yeah, mynd yn net, a mam, o, na eisiau mi, o, na siom. Ni'n fel, Be? Be, be, be sy'n bod? O, dwi'n cofio defnyddio'r tywelion gwyn glân a etechu'r bel. Fi'n credu, tournament nesaf, mae Liam Williams mewn redig lawr yr asgell i sgori cais, ond sydyn rhaid, mae fe'n tripo drosodd y lid wrth i mam hwfro'r cae.
Ond chwarae teg, oedd mam fi'n gefnogol iawn wrth i fi'n tyfu fyny, oedd hi wastad yn annog i fi gymryd rhan yn bob dim. Ac am mai hi oedd yr athrawes Gymraeg, hi oedd yn gorfod hyfforddi unrhyw ddisgybl mewn unrhyw cystadleuaeth Steddfod, canu neu adrodd, hi oedd y person. A oedd o'n grêt gael y person yna, mam fi, tan oeddech chdi ar y llwyfan. A wedyn oll ti gweld y gwynab hi'n yn gynulleidfa fel, siom, siom. Gwenar cont fach yn ffycin... A sa i wastad yn eistedd fel reit tu ôl y beirniad? Oedd pryd bynnag o'n i'n gorffen, sa'n mynd, o, o wel, hwnna oedd y gorau. a pan o'n i'n ifanc, oedd hi'n oedd rhyw fath o agent i fi. Oedd yr unig job wnaeth i lwyddo gael i fi oedd mewn fideo sex education ar gyfer ysgolion Cymru. Ar ôl fi yn efo, oedd fel, Plentyn yn ei arddegau yn gofyn cwestiynau fel, O, 'di Wili fi ddim mor fawr â rhai hogiau eraill? Ydy hyn yn golygu dw i'n weird? A wedyn oedd 'na pry oedd yn cael ei leisio gan George Hughes o Come On Midfield. Ac oedd o jyst yn hedfan fewn yn ateb fel, 'Ma Wili bob un hogyn yn wahanol! 'Sa ddim dau Wili yr un peth! O beth i rwan, dwi'n dyfaru wneud o. Achos mae pobl di adnabod fi o'r peth. Chdi yw'r boi na'r fideo, chdi sydd â tiny cock!
Chi'n gwybod y gair drafft? Os mae ffenest ar agor, neu os chi ddim yn tyco'r t-shirt mewn, fi dal yn neud e, fi'n 37. Reit? Oedd oedd oedd oedd mam yn gweud unrhyw beth yn bod, o mae gwddg fi'n dos, drafft yw hwnna! O mae'r cos fi'n dos, drafft yw hwnna! O mae o, gwyneb fi 'di cwmpo off, drafft yw hwnna definitely! A b- be nes i hefyd, nes i ddarganfod ar ôl cael y mab yym bod fi'n canu ychydig bach o baby weight, dwi'n galw fo yn the pouch, y pouch bach fyma. So be nes i be nes i ddechrau neud oedd, mae gen i dance mat. So nes i meddwl, hei, mae'n, ti'n bod, dwi'n stuck yn y tŷ, dwi'n gofod bwydo'r babi anyway, o'n i'n gafl yna, dans, yn, rhoi'r dans mas ymlaen, a dyna lle o'n i. So, na ni'n mynd bach yn slow i ddechrau. Rwy'n arall bach. Dechrau cyflymu wrth ni'n mynd, oce? Okay? So, ti just mynd left. Oh, right, dwi'n de. Right. Right. Forward. Forward. Back. Back. Dechrau cyflymu o'n.